E nga mana, e nga reo, e nga mātāwaka katoa, whakapiri mai, whakatata mai ki te kupu o te uru. Ko te ngākau e tūwera atu ana ki a koutou e kui mā e koro mā i te pō. I te pō nui, i te pō roa, i te pō uriuri, ana ku tīkina atu te oi o Tamarereti, ka oia atu i tōna waka, ka weturangitia atu rā. Aere atu koutou okioki ai. Ko tātou tēnei o rātou waiotanga, mauri ora ki a tātou e te Unga Ora. Ko tēnei nā, ko Te Kupu o Te Uru, e waka kawe i ngā pūrongo o te wiki kua ua ake i Te Reo o Te Uru, e kau ana i ngā wai o te uru. Ana ka tīmata mai a, ki tēnei pūrongo tuatahi, e aro pū ana ki te whakatū ueratanga, ki te whakatūnga o tō tātou ware e kīia nei ko Tamawaine. Kia aro mai rā e te iwi, anei a Pāparauru me te pūrongo.
I te tākiritanga o te ata i tākina ai ngā kawa ki runga i te ware kai o Ōwai, arā, ki runga i a Tamawaine. Koia tēnei ko tēnei pou kuia kua ara ake anō. I tae hoki rā te Kīngitanga inā te tumuaki o te Kīngitanga a One ki te manaaki i te kaupapa karonga o te rā, e wai ake nei ko te ō-onutanga o ngā waka maūki. Kei te tū māia, kei te tū pakari te wanaungatanga o ngā uri o tēnei kuia tamawaine. Koia tēnei ko Te Ūkaipō kua ara ake nei, e whakamarumaru ana I te tini, i te mano anō.
Hīkaka ana rawa te ngākau kia kite atu i ā mātou kuia, ā mātou tamariki mokopuna me ngā pā ake e maingātahi ana kia whakakī ki tēnei kaupapa kia eke panuku, kia eke Tangaroa, kia whakamahana tēnei whare hou o tātou. Ko te tino hiahia.
ka mahi, ka tono atu ki ngā kamupene Māori, ki ngā kaimahi Māori, hei aha, hei tuwhera, hei hanga tētahi whare. I te wā i haina te kirimana kia koroua ki a rātou ko ngā kamupene o Cleland's, Me mahi tahi tātou, me toro atu ki ngā kamupene Māori. Ki te whai wāhi ki te kōrero ki a mātou o Te Aho Kāinga, ki te whai painga mō tō tātou uri o Manukōrihi, o Te Ātiawa-nui tonu.
Ka tika me aro atu rā te titiro ki ngā mahi a ngā kaiangaware.
Tuku iwa pea Māori i hanga te whare nei. Nō konei hoki te tuku iwa rā. Tēnā te tino hīkaka ana a te ngākau i tērā whakaaro ki te kitea i ngā uri ki te hanga i tēnei whare. It's a pretty special building, one of the most special buildings I'll, I'll do in my lifetime. Got a tough crew with me, they were here from the, from the dirt to the last screw, last nail. He āta mana tonu tō te ingoa nei a Tamawaine. E oki ana ki te wā o te korekore. E oki ana ki te wā e iri ana te muru me te raupatu. Kia haramai ki te marae. A ko ngā kōrero, he ingoa, ā, he ingoa whakairaira tā tēnei whare, ko Tūtamawahine, ko, ā, ko Kōtamawahine, ā, he, he whakapapa tō te ingoa o te whare nei. Koina te timatatanga o ētehi o a mātou whanaunga, a mātou tamariki e hiahiati ana kia tae atu ki te marae, haere ki te kāuta tuatahi, o, haere ki raro i tō, a, te panekote o tō kuia. Heoi anō, ko tēnei te wāhi tino pai mō te whānau katoa. Just keep giving back to the.

Ka whakarongo ki te ia o ngā kōrero, ā, ka whakarongo ki te ora i roto i te tangata. E rerekē ana te āhuatanga o te noho ki te ware kai nei i tērā o te noho ki te marae ātea. Mō te wā o te pōwiri ka noho weeweeē ngā iwi, ā, ngā ope ku tae atu, ā, engari ko te wā kai, ko te karanga a tama waine, ana koina te wā noho tahi, ā, kōrero tahi, onoono tahi ai tangata ki te tangata. Ko tā Tamawaine nei e waka uiui i te iwi. Ana, i runga oki i tēnei waka tūweratanga, waka tūnga o te ware kai, engari oki i mua tonu i tērā, ko te waka uiui i tērā kāui kaimahi, te kāui kaianga i te ware nei, me ō rātou ū ki ngā tikanga a kui mā a koro mā i tā rātou whakarite mai i te ware. Nō reira, tēnei te mii kauatu ki a koutou katoa. Tēnā koutou. Ka tauri ināianei e te iwi, ka uri te aro ki te pūrongo tuarua i puta ake i tēnei wiki. Huri noa i te motu e rongo ana i ngā āwangawanga o te ūnga kaiako. Ko ngā momo Porotēi kua puta i roto i tēnei wiki kupaure, tae rānō ki Rangitāne. Anei a Te Mahiemi me te pūrongo.
Inā te tokomaha o ngā kaiako nō ngā kura kōhungahunga, kura tuatahi, kura tuarua anō hoki, puta noa i te rohe whānui o Te Manawatū, i whakakotahi atu ki te marae o Hine ki te whakapuaki i ō rātou ngawe mō ngā kōrero whiriwhiri e whakamārari ana. It's about really improving our pay, particularly, um, it's way behind inflation, they've offered us $6,000 off the top over a two-year period, that's not even going to bring us up to

E haere tonu ana ngā whiriwhiri kōrero me te kāwanatanga i tēnei wā tonu, engari ko tā rātou ka hīkoi porotū anō ki te kore e tae ki tētahi whakaaetanga. Nō te marama o Haratua i tērā tau i tīmata ai ēnei whiriwhiri kōrero ki waenga i te wehenga rua me te tāhuhu o te mātauranga. I tēnei wā tonu e tukituki ana rāua.

More support staff for learning, better recognition for the work primary teachers and principals do. We want to value and respect for our kindergarten teachers. So this is the first time kindergarten teachers, primary have all been together. Ko te pūtea me te āhua o ngā mahi, tāpiri ko te tokomaha o ngā tamariki kei ia akomanga ngā āwangawanga nui a ngā kaiako. Koia te take e wehe atu ana ētahi.

te whakarahi ake i te pūtea ki a rātou me te āhua o ā rātou mahi, kia pupuri tonu i ngā kaiako pukenga nui, wheakotanga nui anō hoki, me te whakakipakipa i ngā kaiako hou kia uru mai ki tēnei ahumahi. Improve pay.
People will not stay if they're not being paid appropriately, why would you when you're having to take a second job? I know teachers, young teachers, PCT twos and threes, which are you know, third year teachers, are out there with second jobs because they just will not survive.

Koirā ko te porotū o ngā kaiako ki roto o Manawatū ki runga o Rangitāne whenua. Hoi anō uri noa i te motu e rongo ana i ngā aomangawanga o te unga kaiako, ā, e rongo ana i te ia o ngā whakaaro e mea ana, ko wā tātou tamariki mokopuna, ā, ngā rangatira o āpōpō, nō reira, Kei te kī tēnei nā, kei te kī tēnei ūnga kaiako, kia āta tiakina ō tātou kaiako i te mea ko rātou te ūnga ka poipoi i ā tātou tamariki mokopuna kia mātiketike te tū i te āpōpō. Nō reira, ko ēnei momo nawe, ko ēnei momo āwangawanga ehara i te mea kua puta i tēnei tau tonu, engari i roto i ngā tau ku pahure. Nā ka wakaaro ake au ki ēteʻi a kōrero ku rangona i roto i ngā tau e whakaaro nui ana ki te kaiako Māori ki te kaiako reo Māori oki ana ka mate te kaiako Māori ki te āta akiaki te unga ririki a ki te maʻi kapa aka ka riro māna e kaiako kapa aka ka riro māna e kai kōrero e kai wai kōrero e kai karanga a ka riro māna Te Tiriti o Waitangi e whakaako ki te ūnga kaiako ka riro māna e tū hei kaiwaka Māori. Nō reira ērā uatanga katoa, koina, koina e te i take i roto i te ao Māori tonu, engari e wānui ake ā ngā kōrero, ngā nawe, ngā āwangawanga i tērā. Engari me āta whakaaro tātou pea ngē, ki te ao o te kaiako, ki ngā taumahatanga kei runga i a ia, ā, mā reira mārama keokeo ai ki te porotū i tū ake i tēnei wiki, ka mutu ki, ki ērā pae tawhiti e whāia ana e rātou mā. Nō reira, koirā ngā kōrero mō te porotū i tēnei wā. I tēnei wā, e te iwi e, ka uri te kai o te waka ki Te Awa Tupua, ki Ngāti Ruaka, ki ngā kaupapa kōrero o reira, Mō E Pūkenga Wai. Kei a Eruera Rerekura te pūrongo nei.
E Pūkenga Wai, e kaupapa, e ārai i te oranga tonutanga o Te Awa Tupua. E tū ana tēnei ui taumata ki roto i te rohe o Ngāti Ruakā ki te marae o Rānana. Ko Mauri Tūroa e arataki ana i tēnei kaupapa. Ngāti Tūroa is is here to assist in the enhancements of our awa and that the mahi that we're doing is is supportive of that. Ko tēnei huihuinga o tātou he tuatahitanga hei hui mā ngā whānau, ngā hapū, tō tātou iwi o Whanganui ki te kōrero i ngā kōrero mō te whakapikiora o tō tātou awa, mā reira ka whakapikiora hoki ko tātou te tangata. E mahi tahi ana a ia me ngā āpori e noho ana ki ngā tātaa o te awa o Wanganui. and it covers basically the whole entire catchment of our rohe, so it's really connecting to our people um and providing them the opportunity um to engage in this mahi should they have some land within our catchment area. Moku ake, Mā tēnā, mā tēnā o tātou e whakarite i a ētehi mahi hei mahitanga mā mātou i roto i te tau kei mua i a tātou, kia hoki mai anō tātou ki tēnei o ngā hui ki He Pukenga Wai. Hei, ā, ka, ka taea te kī atu, āna, i, i āta whakaaro mātou mō tēnei kaupapa, ā, i whai atu, i tutuki. Koirā te wawata, ā, kei roto i a au, ā, mō tēnā, mō tēnā i haramai nei ki, ki tēnei o ngā wānanga. Ā, kei te mārama oki ēnei tamariki ki te irairatanga o ngā kātū ika e noho ana ki te awa tupua kia ora tonu ai rātou. Mō ngā koura,
i ia wā ka harama ngā wānau koura, ka eke ngā pēpi ki runga i ō rātou tuarā, Mō ngā kākahi, i a wā ka wānau mai tētahi, ka kaoro rātou rātou mea. I tō wā ka
Ora ake rātou ka pango. Ko te tino aro o ētehi o ā mātou mahi, he āta wānanga i ngā kōrero mō tēnā ika, mō tēnā ika kei roto i ngā manga iti, ngā manga nui me tō tātou awa. Nō reira, me ako ā tātou tamariki mokopuna i ngā kōrero mō ēnā o ngā ika, Kia mohio pai rātou me pēhea te tiaki, ā, me pēhea hoki te whakaora i ērā nohoanga o ngā ika. He pūkenga wai, ko te oranga tonutanga o Te Awa Tupua mō ngā waka tupuranga kei te eke tonu mai nei te āngaitanga matua. Eruere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Te ia o ngā wai ko te ia o ngā kōrero, mauri awa, mauri tangata, mauri ora. Koirā te ia o ngā kōrero i tēnei tau ki Ngāti Ruaka, ki Rānana, ā, me ngā kaupapa kōrero i puta ake, anā te whakatawiratanga mai a te unga ririki i te Atawhai whakaaro ki ngā kōrero kuʻua ake i roto i ngā wānanga i ngā marama kupaure me te whakatauira mai ki a tātou ā ērā māramatanga ku tau atu ki runga i a rātou ana te ono atu ki te taiao te whakarongo ki a Tangaroa me te mārama ka pēea rā te manaaki i āna tamariki te whakarongo ki a Tāne ā me te mārama ka pēea rā te manaaki i āna anō tamariki e ora uki ai te tangata i roto i tērā mahi kaitiaki. Ko ngā wawata, ko ngā moemoeā ō kui mā, ō koro mā, kia piri tonu te tangata ki te tangata, engari kia piri hoki te tangata ki te whenua, ki te rangi, ki te moana, ki te awa, arā, ka pēhea rā te, te pupuru ki ērā ere, mā te kawe i ngā kōrero, mā te mātauranga te tangata e ārahi i āna mahi, i tana īkoi i tēnei whenua. Nō reira, koirā ā wētiī o ngā kōrero i puta ake i E Pūkenga Wai i tēnei tau. Nā, i te iwi i tēnei wā, ka uri te kai o te waka ki Raitiī, ki tēnei tino waka taetae, rongonui rawa atu ki waenga i ngā apori Māori uri noa i te motu anō hoki, arā, ko Te Kuti Ipi. Kei reira, kei a Eruera Rerekura te pūrongo.
Ko te reo e whakamahi ana e te rāngai kuti hipi e whakanui ana i tēnei rā mokopuna ki Raiti i. He kātu kupu i hangaia i tipu ake i te hēti i te mahi kuti hipi. He kuputaka ou Kei te wakarewatia te rautaki nei e Waimarino Shares. Kia kaha te reo Māori e kīia nei ērā kōrero, ko tā mātou o Te Whakataetae Kuti Hipi, he tautoko ake i te kaupapa, otirā kia rangona ai, kia rongo ai te reo Māori i ngā tōpito katoa o te motu, ā, i ngā tōpito katoa o tō tātou whakataetae te tū nei. Nō reira, e tika ana kia tautokohia, me te mihi kau ki a Te Taura Whiri i te Reo Māori, Ā, He kaupapa e tino tautokotia ana e Te Ture Uri i te Reo ka tahi, ka rua, e te rāngai Kuti Hipi. It's a game changer for us because we've dabbled round with a bit of te reo at New Zealand Shares and Te Kuiti a few years ago before Covid hit and we were always trying to think how do we do this, how do we go, but now it's made it easy. We've got a pathway now

E Māmā Noi o ki te kōrero. Ko ngā kupu katoa kua homai e Uncle Chay ki a mātou, ko ngā kupu e kaha kōrerotia e te nuinga ki roto i te i te hēti wūru, i roto i te woolshed. Ko ko ēnei kupu ko te kuti roa, the long blow, ko te wūru, te wool, te te pērā wūru, the bale, all, ēnei kupu katoa he he he kupu e

Iriwere Rerikura Te Reo o te Uru.
Koia rā ko te kaupapa Kuti Ipi, te whakataetae Kuti Ipi, rongonui, rongonui, rongonui rawa atu ki tēnei motu o Aotearoa i tū ki Raitii i tēnei wiki. Heoi anō ko te kaupapa o te pūrongo i tēnei, i tēnei tau, e aro pū ana ki

Ērā, tērā ēti i tāngata ka tae atu ki ngā ui, ā, me te mōio ko te reo Māori ka rere i reira, ā, ka whakaaro ake me matatau, me mātanga ki ngā kupu, ā, ki ngā momo rerenga, ngā kīanga, ā, whānui rawa atu kei roto i te ao Māori, ana me mārama ki te reo o te moana me ngā kupu o reira, me mārama, me matatau ki te reo arorangi, me mārama keʻokeʻo ki te reo o te maʻi māra pea nge. Engari, ka tae atu ki tēnei kaupapa ki te waka taitai kuti ipi, e mōio ana, katoa ngā kupu, katoa ngā rerenga, ngā kīwa a ngā kīanga e ake rānei, ka āngai pū ki tērā maʻi, ki tērā oropaki, o te kuti ipi. Ana ka rongo i a Elijah e kōrero ana, ā, mō ngā maʻi i mua tonu i, i te waka taetae nei, e whakariterite, arā, ko te piri atu ki ngā momo pērā i a Te Taura Whiri i te Reo Māori, ā, ko te karanga atu ki, ā, ki te pāpā, ki a Che Wilson, e wāngai mai i ngā kupu, i ngā kōrero e āngai ana ki tērā āuatanga o te kuti ipi, e ora ai te unga, ā, e, e rere ai te reo Māori ki reira me mōio kē ā, ki ngā momo kōrero, ngā kupu, he rā uatanga katoa, ā, i mua tonu ā, i te tū o te uira. Nō reira, ā, mēnā tātou e, e pirangi ana ki te whai ara ā, waka Māori i, i ō tātou anō ao, ā, koirā pea tētehi, ā, ko te whai i tētehi oropaki, ā, te whakamāori i tērā ao, arā, Ko te reo Māori ka rere i reira. Hoi anō rā i te iwi, ā, koinei katoa ngā pūrongo mō te wiki nei, ā, ko puta i Te Reo o Te Uru, nō reira ko te waka o Te Kupu o Te Uru tēnei, ka pai ki uta. E rere kau ana ngā mihi ki ngā pou reo irirangi Māori, ki Te Korimako o Taranaki, ā, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, ki Awa FM, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne, ā, ki Ora FM. Ko tēnei waka o Te Kupu o Te Uru i tere pai ai ā, nā te tautoko mai a Te Māngai Pāo. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei, he mihi kau atu ana ki a koutou e TVE. Mauri ora ki a tātou katoa. Ko te reo.